Tuatahi rā e matatau ake ana ki te kaupapa o te rā, ā, te kaupapa o tēnei nā wānanga, ā, te ataahua rawa, ā, me te, te kaha, ā, o tātou, o ngā, ngā whainga o tērā momo, ā, pānga mātauranga, tērā momo pānga mātauranga, tērā momo pānga mātauranga ki te kohi whakaaro whānui i te oranga o tā tātou nei reo me tā tātou nei ao Māori, reira tēnei ka mihi kau ake ki a tātou katoa. Ā, ki rā e Matua Tīmoti, e Matua Wharehuia, kua whakarongo anō ki ō kōrua tohutohu, kua tangohia ngā ringa mai i ngā pūkoro, kua horoia hoki, ā, kua whakawhātoro atu hei ringa raupā, hei ringa mahi, ā, i ngā mahi e pā nei ki te pūtaiao, ā, mō tātou, ā, te iwi Māori, mō ōku whainga hoki i te wā kāinga. Nō reira, ā, huri noa, huri noa ki tō tātou nei whare, tēnā mō tātou katoa. Kia ora, kia ora. Ara, ko te ingoa o tōku nei kauhau, ko Te Ara Moana. I, i mea mai rā a Deane, e rapua ana ahau i tētahi huarahi e taea ai te noho tahi ngā pūtake o te ao pūtaiao nāianei, me ngā tikanga tino hua o ā mātou mātua tūpuna. Ā, ki tā ngā kōrero o te wā kāinga, i te wā i tae mai a Māui, ā, mai Hawaiki ki tēnei takiwā o Te Moana-nui-ā-Kiwa ki te hī ake i tāna ika, i whai ia i ngā kāwai whetu e kīa nei ko Te Ara Moana. Nō reira ka waiho ahau ko tērā o ngā pūrākau me ōna mauri hei kawe i aku kōrero, arā, mai te ao tawhito, mai te ao tuku iho ki te ao o nāianei, me te kawe hoki i ngā āhuatanga e pā nei ki ngā tikanga o tā tātou taiao. Mai i tērā o ngā āhuatanga tae noa ki ngā hapū taiāwai rarei i tēnei rohe. Nō reira, i runga i tērā ka tīmata anō ā tōku nei kōrero. Tuatahi rā, taku pātai, he aha tēnei mea te pūtaiao? He aha ki a tātou? Arā, he maha atu ngā āhuatanga kia mau ai te koti mā me ngā mōhiti ki roto anō i ngā lab tērā he momo pūtaiao. Engari ki ahau nei kei roto tonu i te kupu tāna whakamāra. Arā, ko ngā pūtake, ngā ia, ngā ira matua o tā tātou taiao. He māmā nui. E ai ki ngā kōrero a ngā kairangahau o ēnei wā, ko te contemporary science, ko ngā tikanga e taki ana i ngā mahi ako, Kia raupapa, kia maherehia ngā akoranga me ngā mātauranga o tētahi kaupapa rangahau, arā, ko te Structured and Confined Learning, tērā anō iho e whakatinana ana i roto i ngā momo mahi pūtaiao i nei rā. Me taku hari, me taku hoa, kei roto kē ēnei āhuatanga i te ao Māori. Ehara i te mea he. He mea tauhou ki a tātou, nē? Kua whakataukitia i roto i tērā whakapapa o te, te akoranga, arā, mā te titiro ka ako, mā te ako ka mōhio, mā te mōhio ka mārama, ka mātau, ka ora, nē? Te tino koi, te tino kakama o mātou nei mātua tupuna. Ka tīkina ake au i te tauira a Tāne Mahuta hei. Ā, hei tauira i aku kōrero, tēnei Atua e kīa nei ki tā ētahi tāne te waiora. Kei roto i te ao Māori e mōhiotia nei tātou nāna i whakaora te ao. Kei roto hoki i te ao pūtaiao he whakaaro e rite ana, ko tana mana matua e kīa nei ko tēnei mea ko te whitiora, arā te photosynthisis. Ka tīkina i ngā uri a Tāne ko ngā rākau. Nē, ka wewete i te kupu e toru ngā pūmanawa ka puta mai. Te rā ka ū, nē, ki ahau e whakaaro ana, ka puta he raupapa o ngā mahi a ngā rākau ki tā te pūtaiao, nē. Ka whiti mai te rā, ka ū ai ngā mauri, ngā hihiri o te rā ki roto i ngā ngā, i ngā rau, ngā rākau, ka hua mai ngā hua e toru. Te tuatahi ko te hāora. Ko te tuarua ko te wai māu. Ko te tuatoru ko te, te ngao, arā te bluebird, nē. Ko ēnei mea e toru te ia o te ora i roto i tēnei ao. Ko ēnei mea e toru ngā hua e whakarerekē ana tēnei ao o Papatuanuku. Ki ērā atu ao i roto i te awa. Nō reira, kua kite whānuitia ēnei āhuatanga e ō mātou mātua tūpuna i mua noa atu. Nō reira, me pēhea tātou e. Whakakotahi ai ngā mahi pūtaiao me ngā mahi o te tirohanga o te ao Māori. Kua kōrero kīti, ehara i te mea he te tau hou, engari, i te wā i tae mai ērā āhuatanga, i mōhenaka tō tātou i ngā āhuatanga i tāmi ai te reo Māori, i tāmi ai ngā tikanga e pā ana ki ngā tohungatanga o mua. Kua tīmata te ngaro haere o ērā momo mātauranga, ā, ērā momo kaitiakitanga ki roto ki tērā whānau, ki tērā hapū, ki tērā iwi. Nō reira, ā, kei roto i ngā mahi pūtaiao, he huarahi hei whakapuru i ngā kōwhao o ngā mātauranga, ā, I waihoatia mai e ngā āhuatanga pērā ki te tohunga Suppression Act me aua āhuatanga, aua āhuatanga. Mā ērā hoki, mā ō tātou nei tirohanga hei whakairo i ngā āhuatanga o te pūtaiao kia whakapakari i ō āhuatanga me ō tātou ake wheako, me ō tātou ake tikanga e pā nei ki te kaitiaki me te kaitiakitanga o ā mātauranga. Nō reira. Ko ngā pūmanawa tōku rangahau. E rite ana ki ngā inu e inu me ana e ngā All Blacks i tēnei wā. Taku aroha hoki ki ngā Kiwis e Gatorade kē tā rātou. Engari, ko āku mahi, he rangahau, he kimi i ngā āhuatanga hei whakatupu, hei whakamatomato hoki i te tupu o te pā. E whā ā ngā pūmanawa matua o tōku rangahau. Te mea tuatahi, he ako, pēhea te tupu o te pāu, he aha ōna pūtake o tana oranga, ngā momo āhuatanga hoki e pā nei ki tana whānautanga, arā te whakaputa i ōna uri. Ka titiro hoki ahau, ka rangahau ahau ki ngā take e pā ana ki. i te whakahaeretanga o tāna puku. I reira, ā, ka puta he wā kia hangai ahau i ētahi tūmomo ira hei whakatere i ngā haeretanga o tōna puku, kia taea e ia te kai, te whakatere i tana kai, te whakatere hoki i te mau i te ngao ki roto i a ia kia tuku tere ai ia. Mā ēnei momo āhuatanga e taea ahau ki te whai i te māramatanga, He pā nei ki tana tupu, ka taea hoki ki te kite mehemea taea te whakamatomato ake i ā tātou nei pāua huri noa, huri noa i tērā pātaka kai, i tērā pātaka kai, i tērā pātaka kai. Nō reira tātou nā, ka titiro ake tātou ki te oranga o te pā. Te mea motuhake o tēnei nā pikitia, Ko te wā. Nē, ko te wā e tupu ai te pāua mai i tana wā hei hēki, tae rawa atu ki tana pakeketanga, e ono tau. Nē, ono tau te roa, i mua i te wā ka taea ia te whakawhānau anō i a Nauru. Nō reira, tērā he whakaaro me whakahokia ki roto ki ngā wā kāinga, kia, oh, kia whai whakaaro e pā ana ki te tupu o te pao, e pā ana hoki ki te maha o ngā pāua ka tangohia, ka kaingia me ērā momo āhuatawhiti. He aha i te wā i ēnei rangi e tīmata ana te matemate haere o te maha o ngā pāua ki roto i a mātou pātaka kai? I runga hoki i te taitokerau e itiiti noa iho. I heke au ka raro mai ki roto o Ngāti Wai, Whāngarei, tae rawa atu ki konei, ki Mahuman tāna ki Makaurau, whakawhiti atu rā ki te rāwhiti, he itiiti haere au. Me te mea hoki he maha tonu ngā mahi whānako e pā nei ki te pā, nē? Kotahi mano tons kua hokona ki te black market, arā, Ko te mea tino matua, me whakaaro nei tātou, e pā nei ki te pōturi o tana tuku. He rite anō hoki ki te tāmure, nē, i tēnei wā tonu e whai whakaaro ana tō tātou nei kāwanatanga kia heke ai te maha o ngā tāmure e tā nei tātou te hīkoi. Nō reira, kei reira he take e tīmata ai tātou, te iwi Māori, ngā iwi o ngā puhi o wai rānei te whai whakaaro i pā ana ki ngā mahi kaitiakitanga. Arā, he aha tēnei mea te kaitiakitanga? Ko ngā whakamāramatanga i pā mai ki aku taringa mō tēnei kaupapa, ko ngā tikanga hei whakaakiaki, ngā mahinga rānei hei whakaakiaki i te mauri ora o tētahi pūmanawa, o tētahi kaupapa, o tētahi karakia. E ai ki a Māori Marsden, ko tēnei momo mahi te kaitiakitanga, ko ngā mahinga me ngā tikanga tuku iho mai i ngā atua hei tiaki, hei manaaki, hei matomato, hei whakahihiko hoki i te mauriora o ngā tūāhuatanga katoa. e pā nei ki a au, arā, hara te pāua anake ko ana kai, ko ngā aurere o te moana ki roto i ki tāna takiwā, ko ana hoa tupu me ērā momo āhuatanga katoa. Ko taku hiahia, kia whai whakaaro ō tātou, ā, kia hoki ēnei mātauranga ki ngā wā kāinga. I te mea tēnei mea te kaitiakitanga, he taonga tuku iho. I konei, i mua rā anō i te taenga mai o te Tiriti, i mua rā anō i ērā momo āhuatanga. Engari, i tēnei wā tonu, kei roto i a tātou tikanga te taumahatanga o te kawe i ērā mahi. Kei roto hoki i te Tiriti o Waitangi, nē, te wāhanga tuarua, kei runga i a mātou te iwi Māori, te taumaha ki te kawe, ki te pūpuri, ki te kai, ki te tiaki i ā tātou tāone. Nō reira, ki aku rei whakaaro, ko taku hiahia, kia kohi ēnei mātauranga, kia whakahokia ki ngā wā kāinga, kia taea e ō tātou hapū, ō tātou marae, ki te tiaki ake i ō rātou nei pātaka kai. Arā, ka tīkina ake tēnei ture hei whakaaro tonu mā tātou. Ko wai mā tātou e mōhio nei he aha te Regulation 27 o te Fisheries Act? Ko tēnei tūwhai ture e tukuna ana ki ngā marae, ki ngā hapū he mana kia tū ai he kaitiaki, ā, o tērā marae ki te tuku atu i ngā whakaaetanga, ngā permits nei, hei takoha i ngā kai o ā rātou pātaka kai ki ō rātou iwi. Arā, ko te mauri o tēnei tūnga e pā nei ki te mahi o te kaitiaki, arā, ko rātou ngā kaiwhakahaere i ngā tikanga hei akiaki i te ora o ā rātou pātaka kai. Nep, Nō reira, ki te kawe i ēnei momo mātauranga ki ngā marae, ki ngā kaitiaki o tērā hapū, o tērā marae, o tērā iwi, ka mārama ake tā rātou titiro, pēhea te mahi, pēhea te whakatiaki i ō rātou pātaka kai. Ki te mārama rātou āhea te wā o te tau ka whakawhānau ai te pāua i ana uri, ka taea ki te whakarāhui i tērā wā. Pērā anō hoki ki te iti noa iho ngā ngā pāua tāne, ngā pāua wahine rānei ki roto i tētahi takiwā, ka taea nei te whaka taotao i tētahi rāhui hei kaupare i ngā āhuatanga kikino tae noa ki tō rātou hokinga mauri mai. Nō reira, ka taea e tātou, ā-iwi, ā-hapū, ā-marae nei, te kimi rautaki e pā nei ki te oranga o tā tātou taiao, ki te oranga o ā tātou pātaka kai, ki te oranga o tā tātou moana. Arā, ko te mea nui, kia mōhio ai tātou, te iwi Māori, pēhea tātou e tiaki i ā tātou ake rā. Koira te mea nei. Nō reira, ā, hei whakaoti anō i aku kōrero, ka tīkina ake au i tēnei whakatauki hei whakaarotanga mātātoa. E ai ki ngā kōrero a taku matua a Erima Hēnare, ā, nā Kahungunu tēnei kōrero i te wā i wehe atu ia mai i te Tai Tokerau. He rāngai māmā ka tere ki Tuaruku taurua e kore a muri e hoki. Ki ahau nei, he kura huna kei roto i tēnei kōrero. Nē? Ā, ki te kore mātou e tiaki i tā tātou taiao, e tiaki i tā tātou moana, e tiaki i ngā huātanga roa, e kore tawhiti te wā i mua tō rātou terenga, nē, tō rātou matenga haere, ā, e kore taea te whakahoki muri mai.